Central Airline Association nih Chief Minister Pu Lal Than Hol cungah lawmhnak bia chim. Lai The Teacher Orientation Training nihnih chung an ngei. Thawngpang fiangfai deuh in Pu Vi Zir Sang cu Chief Executive Member caah thim a si i Lai Atunnok District Council nih Chief Executive Member ngei loin caan sau nawn an um hnuah January ni hleili zanlei ah khan LADC Congress le Legislature Party CLP leader thimnak Lawngtlai Terrorist Watch ah ngeih si i Pu Congku Mizoram Pradesh Congress Committee aiawh tilpinak in hi caan hmannak ah hin Puvi Zirsang MDC Phaithar constituency beltu cu CLP leader ah thing si Cun Deputy Leader ah Pu F. Hrang Lur, MDC, Lungtian Constituency bialtu, Treasurer ah Pu Lalneih Khum, MDC, Batruangpi Constituency bialtu, Secretary ah Pu Eds Chuan Om, MDC, College Veng bialtu le Chairman ah Pu F. Rual Irh, MDC, Lungpher Constituency bialtu hna thim an si fawn. Lai a Pumpak District Council Congress Legislature Party Leader i thim a si hnu in Chief Executive Member a si ko ding lawmhpitu mipi Pu Vizir Sang Inn hmai i aa pummi sinah Pu Van Lal Vuan, Pu Zir U pa nih biatawi a chimnak ah LADC i a member hawile nih an kenh si in a lang i an cungah kan i lawm taktak. Mipi nih lungfimnak chim peng zong kan duh tiah a chim i Pathian sinah lunglawmhnak thlacamnak an ngei fawn. Cun amah kuzir lawmhpinak lakphak le changreu din ei cio a si. Hi zan ah hin an inn khat in lawmhpitu hawikom hna le mipi an kal tiah thawng kan theih fawn. Youth Convention, NYK, timhtuahnak inn hman si

NYK hi hman thiam a si ahcun mino hna ca lamsialtu pawimawh ngaimi a si pinah dir chuahpinak tling a si tiah a chim. Cun kan ram mino hna an i peknak a thup paoh ah kan ram nih kar hlan tawn i ṭhangthar mino santlaiter dingin NYK nih Timhlamhnak a ngeimi hna cu zumhawktlak a si, mino hna nih cucu a hmu dingin fak piin ṭan an lak a hau tiah a chim fawn. Hi caan hi SR Nawi Zonal Director NYK Mizoram Zone nih a telpi hna i mino hna caah khuace a um tiah a chim fawn. Youth Convention ah hin NYKS hmalaknak i chim ruahnak hna hlasak thiam hlasak ngeihnak hna a si hnu ah NRK tang i club hna sinah pumpalulh a lak in an i phawt. Republic Day lawmhnak kongkau ah meeting ṭhu a si. January ni hleithum ah khan Additional Superintendent of Police Zung Chamber Lawngtlai Vengpi ah Indian Republic Day kum thong hngil hleili lamnak parep, contingent, rehearsal ngeih dan ding le thil paiher dangdang hna ceih in Lawngtlai District Republic Day Celebration Sub-Committee cu an ṭhu. Parets contingent rehearsal hi January ni kul zinglei suimilan paruk ah Central Young Life Association Playground ah ngeih ding a si lai tiah biakhiahnak an tuah. Hi meeting ah hin Lawngtlai khualipi chung Mizoram cozah department aiawh le Lai Attanoth District Council aiawh officer zeimawzat an i tel. Central Lianglai Association nih Chief Minister Bulletin Hall cungah lawmhnak bia an chim. Lawngtlai District i non-governmental organization Ngamcem Ianglai Association nawl ngeitu a sang bikmi Central Ianglai Association General Executive Committee kum thong hnih le hleili ah a voikhatnak cu COALA Zungpi LADC Complex ah January ni sawmpali ah khan an ṭhu. Hi caan hruaitu Puai Za Tluang COALA President nih cun Mizoram mla thimnak tluang tiin a kal pinah Lai District i mla pahnih hna nih dirhmun ṭha ngaite Minister of State le Parliamentary Secretary rian tlaitu an hung si kho hi Lairam ca Pathian bawmh malsawmnak a si i Central yla nih cun Chief Minister Paul Than Hall cungah lunglawmhnak bia an chim tiah a chim. Christmas le kumthar caan ah Lairam chungah hnahnoknak lian lunghrawl loin a umnak cu Wai le member i peknak ruangah a si tiah a chim fawn. Hi meeting ah hin Wai le General Conference cu February ni hlei riat in ni kul chung ah Bathuam Pikhua hman siseh tiin General Conference ngeih dingin a herhmi thil an ceih hna. Laica Teacher Orientation Training ni chung an ngei. January nihhlei ngai in nihhlei ruk tiang Lai a tonnak District Council Education and Human Resource Department nih Laica cawntertu lak tharmi le lak chinmi hna ca hnih chung orientation training a ngeihpi hna. Hi Laica training hi Lai a tonnak District Council Board of School Education nih Lairam chung Laica cawnmi a thar in an timhtuah caah a herh ngaimi an si tiah nawlngeitu pawl nih an ruah i cucaah tukum thawng hnilhleili sianginn thawkhlan an tuah hi a si. An zapi tein Lairam chungah inn Laica teacher hi lakmi minung a hlat sawmhnih le a hlat lo mi sawmhnih an um. Hi hna hi Lairam chung i Laiholh an hman lonak hmun le khua ah an chiah hna. Tutan orientation training ah hin an dihlak in minung sawmthum an kai kho i an hnihnak ah cun sawmthum leng an kai kho. Hi caan ah hin Primary School Education Officer Pu SD Kam Thang cu Khuallian caah hman a si i Khuallian nih cun a biachimnak ah Nannih Laica Teachers pawl hi kan ram hotu le nih a thiam tiah an in lakmi nan si caah le Lairam ceutertu ding nan si caah lungthin le biatak tein nan rian nan ṭuan a hau tiah a forhfial hna. Cun, Laica chimtu dingah Phuke, Hrekung, Associate Professor, Government, Lawngtlai College le Pu Els, Pu Salai Arla Hnim, hna hman an si. Hi hna pahnih nih hin Lai alphabet in an thawk i an herh hnga dingmi thil bia le hla cawnpiakning le lemcan cawnpiakning hna an chim hna pinah biafang lamning le cawnpiakning tiangin an chimhchih hna. Lai a tlung lo District Council i Village Council draft electoral roll tar a si cang. LADC chung Village Council thimnak um ding electoral roll thar tuahnak ca draft electoral roll cu District Election Officer Pu J. Hming Than Mawi nih Lawngtlai DC Conference Hall ah a tlangzarh i political party hruaitu hna sinah a phawt colh hna. Final electoral roll belte cu February ni thum ah Thursday lai hi tlangzarhnak caan an hman hnu ah hin AEORO i khiahmi minung hleihnih hna nih Deputy Commissioner hruihruainak in electoral roll thar tuah kongkau ah training an ngei colh fawn. Atu dirhmun ah LADC huam chungah hin Village Council sawmriat le pasarih um lio i hi pin ah hin LADC session nih VC thar paruk tuahchap dingah visitor paruk tuahchap dingah hnatlaknak a rak tuah cang i Governor nih a hnatlakpi a si ahcun a dihlak in LADC ah VC sawmkua le pathum an thimnak a um lai tinak a si. Draft electoral roll ahhin vote ngei kho minung sangli le thongkhat zathum sawmli le pariat an um i atu VC dir lio hi February thla ahhin an dong cang lai. Cucaah cun VC thimnak ding hi timhtuah cuahmah a si. Vawleicung Laimi nih ni thla relnak calendar ah thlam in phunkhat hman dawh kan si cang. Tutan thonghnih le hleihnih in Lai a tlung lo District Council le Lairam Jesus Christ Baptist Church nih ni thla relnak an tuahsermi ahcun a liamcia ah kum dang lo ti loin Chin Association for Christian Communication nih ni thla min an

Laitluak District Board of School Education nih kum thong hnih le hlei thum khan a rak kalpi hmasa i atu kum thawk in Khrihfabu le LADC Information Department nih an van zulh ve hi a si. Hlan ahcun chak le thlang Laimi nih phundang veve in nithla relnak mi hi kan rak ngei. Asinain miphun phunkhat a simi nih nithla relnak miphun dang cio in ngeih hi thil si kho a si lo caah hi bantukin kan ram hruaitu le nih an van timhtuah hi a si. Nithla relnak min i ihkhah lawng si loin thil dang zongah kan i khat dih te lai tiah tampi nih an zum. January nihleng ah khan mnf District Headquarters Office, Lawngtlai Bazaar, mi cu kum thonghnih le hleili ca hun a si. Mizo National Front Headquarters Office hawnnak pumhnak ah hin Pu Vi Van Thawng District Treasurer nih pumhnak hi a hruai i caan hmangtu Pu Ke Lian Siam General Secretary nih cun MNF party pawl hi kan kal khawh pengnak dingah Jesuh Khrih thawngṭha bia he aa rem in kan kal tim hna usih tiah a chim. Hi pumhnak ah hin zapi thlacamnak an ngeihṭi hna. Pu le Remlian Kawl nih President District Headquarters Lawngtlai nih cun kum thong hnih le hleili ca mnf District Headquarters cu hon a si bia chim in kum thong hnih le hleithum mla election i mnf dirhmun a sinak in kan i ṭhamh khawhnak ding caah Pathian nih khua a khan tiah ruat hna usih a ti fawn. Cun UMC Nguntlung Vice President zong nih biachimnak a ngei i atu kan dirhmun ṭang hin hmailei panh in kal cang hna usih tit tiah bia chim i mnf party hi miphun party a si caah kan dir chan ah i fiang hna usih tiah chim fawn. World Vision India chimtuipui ADP tangah Wamen Siak Health Group nih January ni hleisarih ah training le grading an ngei. January ni hlei-sarih ah khan Nabath le Wal Vision i bawmh in an rak kalpi cangmi Women Self-Help Group hna nih cun January ni hlei-sarih ah Sue le Hall ah training an ngei i group rian an group rian a ṭuan ṭhami grading caan an hmang colh. Hi caan hi PH Van Lal Ruat Kim, Project Coordinator Waman Self-Help Group World Vision Lawngtlai nih cun ca na hruai i Pu Lalram Lian Ngente, PDIC le aa le Thanzam CDC World Vision hna nih cawnpiaknak an pek. Hi training ah hin self-help group member hna cu group umtining le a tumtahmi, group ṭha le hlawhtlingmi ngeih khawhnak ding ca cawnpiak an si.

Hi karlak ah hin group sawm nga hna nih cun Bangalore hmang in rian an ṭuan lio misifak hna nih an ṭhathnempi ngaingai ti bia kan theih. United States ramka i a ummi rualuu pawl nih Lairam media group upnak an pek. West Lairam chung i media group rianṭuannak ca USA lei a ummi Laimi nih an rak kan bawmh lengmang ca bantukin atutan zongah USA rualuu pawl nih dollar zongah in an kan bawmh ṭhan. Hihi India phaisa cun sihni le sangaa khan a si. Hi bantukin Laimi kan rianṭuannak ah hmunkip hmunkip khua sami kan Laitlai unau pawl nih an kan philh lo i an kan bawmh lengmang cahin an cungah lungremnak tampi kan ngei tiah Lairam Media Group Lawngtlai nih cun a chim. Laimi pumkhat ca an rianṭuannak le Laimi an zawnruahnak ah Pathian thluachuah Van lu pe hrim hna seh tiah LNG nih thlaza kan campiak hna. Hi bantuk hin Indiana, Chin, Baptist Church le usa um Laimi Khrihfabu pawl dangdang nih an rak kan bawmh cang hna i an cungah kan i lawm tuk hringhran. Donghternak lai thawngpang tlangpi. Pu Vi Zir Sang cu Chief Executive Member caah thim a si i Youth Convention, NYK, timhtuahnak in hman a si. Republic Day lawmhnak kumkau ah meeting an ṭhu. Central Airlines hrialsung nih Chief Minister Paula Thunhall cungah lawmhnak bia an chim. Laita Teacher Orientation Training nihnih chung an ngei.